Ɖonyo, madam Ɖonyo le aba me ŋutɔ. How? Ɖeviwo fofo. Fia ke mele fia ɖi. Metsaka, metsaka, metsaka nye susu me. Abudu.
Ah! Oh! Leke nava ɖo aƒeme na Maleka? Bia le yo wa be na be srɔ̃nye fa la ba ne ega be le srɔ̃nye gbɔ mla da akpe. Da akpe. Ale tututu ne wa finya ba menyo ɖo se la ba ma. Gblɔe ne mise. Menyawo drɔ gake nya ya gɔme ya. Ame nyo. Enya ya srɔ o, egblɔe nye ma. Enya yi ta akpe gbɔgblɔ mee nye yi bena ewu ɖe ne nyo le aba me gake srɔwɔ ye mehenya o. Nu ke nenya tso ŋuti gblɔe ne miase.
ɖo nyaŋua wole nya bia o maɖo nyaŋua maɖo nyaŋu ezu mumu. yé ŋutɔ le fi ya yé ŋutɔ le fi ya ɖo labe kpétata eyɔ gina ɖo pani kpéta yé nye kpétata wonye. do kuɖikuɖi nɛ wɔ ɖe sia ɖe me ŋkɔ gɔla gaga ŋkɔ eke eya eya ava nɔ gblɔm nya nyɛ boŋ nɔ ba me menyo la abamua ya ŋutɔ menyo la abamu ya yi ŋutɔ menyo la abamu enya ma gblɔ le be madam fa alakpa madam ya le fia menya me fafa wonyo enya ma gblɔ le fia alakpa wonyo Ɖonyo, Madam Ɖonyo le aba me ŋutɔ.
Leke ya nàva nɔ alakpa dam, Madam ya kpɔ le le fi ya fũ. Kaka ka asi axame ne wòadzo hã, kaka ka asi lé wòatrɔ la, ya gblɔm ele fia be me ye enye kpetata? Oo, nyemenya be ale nànɔ alakpa damee ya o.
Abada, Evo. Ne la ɖe ne gbɔgblɔm be ewo nɔvinye. Ne gbɔgblɔm ne nyanya fia bena nye aƒenɔ ye meɖe bena efa le abame awo nɔvinya ne gbɔgblɔm ne be enyo le abame ye fia tso efo. Ne wogblɔ be abame ma ɖe mia kpɔ le le fia ye nye ame gbãtɔ. Srɔ̃wɔ ya ke kpɔ le le fia ye nye ame gbãtɔ.
Ɛɛ, haba! Ese. Leke nèwɔ hafi ènya be fowò srɔ̃ ɖee wòkpɔ dzo le abaa me? Gake woka asi afii nɛa? Dzo dzona hã. Leke nèwɔ hafi ènya be ye fosrɔ̃a ɖe wòsẽ le abaa me? Ye fowò ŋutɔ ya le afia? Mèganya o. Nu ye nènya tso eŋua? Gblɔe na mí ase.
Aƒe gbanya ya ɖe?

Aa ame tsitsia, eya wɔ miaƒe tim le le fia. Migame gum nam. Fia wòle fia, nye medo fui. Ta nye ƒe nu le gbɔ. Ta ne meɖu ʋu ge le fia, nye afɔ ɖeka tɔ ɖeka. Ɖe wògblɔ bena ye, ye, yedo fu srɔ̃nyea? Ee. O, habada. Aƒe gbanya ke yi. Edɔ me faa. Ɖe nègbɔgblɔm be ta eya míenɔ anyi ɖe afia katã?

Fia to nyae. Ame nyo.
Ame nyo. Me nya dze nu ke nya ku ɖe da akpe ƒe nya ŋu. Wo ŋutɔ akpɔ nu yi dzɔ fifi le la sia hã. Yi ke fia be da akpa hã nya ɖe gblɔ. Hmm. Ame eyi yi va yi na mi lo. Ah. Ga me ade. Do to ma se. Ah. Aƒe gbangu ya mi wa. Mi nya be ku le mɔdzi kɔna ne yo. Aƒe nu fɔ nya ya mi. Oh. Nka. Cha ya fika.
Eto mi dzoe.
Ta le pire fia so nye kpɔ jo mena ye yi le joa. Eh, ta le gbɔ ba de to fon fon nye be le koklo ga de ga lo. Nye ji. Eh, gona na ma. Nye ji lo lo ava na ni.
Va mi jo na ni. Nye ji. Amenyo.
Enya ya ma to to ge ra fia yo. Enya ya ma to ge ra fia ba. Enya ya engo yi ge. Ela bana edu gbanya enya ya. Oh. Leke na va do afo me na malaka.